ndechekuti isu tiri mavheni ndo mataitengesero ndo mataiwanawo mari dzedu saka tichaisa unyoro huno tichawana mari papi izvozvo ndo zvakutoratidza kuti kwakuchigadzirwa mbavha i can say kuti it was more of a surprise because kwakatanga kufamba iri ruma nezuro kumasikati haa ah, tandisina warning yatakapiwa

Hello mhuri yeZimbabwe, this is your favorite podcaster Munya OG with the Munya OG podcast show. Nhasi tiri kuno kumarondera kuti vanhu vamuka vari in shock, vanhu vamuka vachitambira news dzinorwadza, news dzinosuwisa. Vanhu vazhinji vanoita mabusiness panapa vapwanyirwa mashop avo, vamwe vari kuti tatakangopiwa ka warning, ka short notice warning. Vamwe vari kuti tanga tisiri kutozviziva, vari kubuda nyaya dzakasiyana siyana. saka tambotraya nekuedza kuita mainterviews nevanhu vakasiyana siyana asi vamwe vari kuramba kutaura takabatikana tatodzinga even zbc news kuti hatisi kuda zvekubvunzwa hatisi kuda zvetimainterviews tusina basa saka tine vashoma vangotibvumirawo kuti tiite mainterviews navo vatichangokupaiwo mainterviews avo vataurawo muonawo muono wavo nemaonero avo pachiitiko chaitika panzvimbo inoyi hamene kuti ivo munoti chii nechiitiko chaitika kumarondera pamagreen shades ekunjanji vanhu vangomuka vamwe vakapwanyirwa zvavo zviri mukati vamwe vari kuti patakanzwa warning takakwanisa kubvisa zvinhu zvedu zvanga zviri mukati tasangana nevamwe mukoma varatidza kuti vane ukasha vakabitirirwa nehasha nekuda kwechiitiko chaitika panzvimbo ino pamagreen shades ekunjanji kumarondera angomuka achipwanywa nekanzuro muri semukoma wavo makadii henyu Awa tinofara zvedu. Ndiri kuona kuti chiso chenyu chiri kuratidza kusuwa, chiri kuratidza kurwadziwa nechiitiko chaitika. Chii chambonyatsoitika? Chinobata ndechekuti isu tiri mavheni ndomataitengesewo ndomatoiwanawo mari dzedu saka tichaisa unyoro huno tichawana mari papi izvozvo ndo zvakutoratidza kuti kwakuchigadzirwa mbavha hapachisina chichafamba zvakanaka bora iti toita basa rekuba here ndopamupaniwo mari yedu yataita sekuti tirarame tiripo pavo saka zvinhu zvinosuwisa ende takabatikana goma uri taura kuti toitei sezvo tapwanyirwa pacho patinotsvaga mari napo toita nezvei toba here because ndo patinoitawo chi basa redu apa tapwanyirwa panhu patinoitira basa redu saka mukoma mama akapiwa warning here nekanzuro kuti uya kuzopwanya mangwana makuseni bvisai zvinhu zvenyu hey siya ndezvangu ya pamba pasina warning kuratidza kuti kuratidza kuti zvinhu zvangoitika and zvangonzi izvezvi tobudisa zvinhu zvenyu kwatotanga tobudisa zvinhu apa tatopwanyiwa zvinhu zvacho ndokune mari yedu toita sei sekuziva kwanga tichiita vatanga makusenseni saka makusenseni vanhu vanga vachosvika here kana kuti mishopi yenyu yatopwanya musati masvika inini yangu yatopwanya musati ndasvika hapana kana chandambobudisa imomo saka mutora kuti magudzu enyu ese atoparara mishopi zvatopararira imomo hapasitorina mari saka ndiri kunzwa vamwe vachichema kuti vanga wakabhadhara mari enda uzima mangatobhadhara rendi yenyu yemwedzi unotanda tobhadhara tanda tobhadhara futi imwe eish saka muri kuti chii nechiitiko chaitika pana pana kuti ngotaura mashoko enyu ekupedzisira kuti munyatso expressa zviri pakadzika dzika pemwoyo wenyu pamusoro pechiitiko chaitika nhasi pamagreen shades kumarondero isu tirongochema kuti kana zvikanzi zvaitika futi next time tene chingodo oning topiwawo nguva yekuti tikwanise kuita zvedu mumashops medu kuva zvatini tinazvo tikwanise kubatsirika because kana zvakadai so tichabatsirika nei hapachisina apa tagadzirirwa mbavha bcause vanhu vanga vachiwanawo zvekuita wemumumu tichienda kumberi mukoma vari kutaura kuti pavanga vachitsvagira mari napo panga vachiwanira zvekuita hapasisina havasisitorina pekutangira because magudzi avo ese or zvinhu zvanga vanazvo mushopu mavo zvapwanyirwa mushopu tinokutendai mukoma nenguva yenyu nekutitsanangurira chiitiko nezvamasangana nazvo panzvimbo inoyi tinotenda mukomo wangu dai totanga tabatsirwawo nehurumende kuti vakomana tionewo pamwe pokuitirawo zvinhu zvedu izvi upenyu hwedu uende kumberi tigadzirewo future yewadiki yemangwana thank you kumashure kwangu kwapwanywa kwaparadzwa saka isusu sethemunya og podcast show tauya panapa tizonzwisa chii chanyatsoitika because kanzuru verunzi yapwanya zvinhu zvese zvamuri kuona vane vari kutakura marata vari kuluta vari kuita seita sei but vazhinji varidzi vemashopu vakagara pasi vari kuratidza kuti vari kuchema vari kuratidza kuti vari kurwadziwa nechiitiko chaitika but vamwe vari kutaura vachiti vanga vakambopiwa mawarnings kuti aiwa pachamuka pachipwanywa vakangwarira vakagara vabvisa zvinhu zvavo vamwe vanga vasati vabvisa zvinhu zvavo which means kuti vamwe vapwanyirwa zvinhu zvavo zvanga zviri mukati memagreen shades ekumarondera panjanji

Ndiyo kwa ngondi zeta hawa ni changore ona ni dzira iti. Ndiyo kwa Sasa tambo chora kuma shuro tichange tichama interviews nevanhu vasangana nedambudziko rekupwanyirwa mashop avo. Saizvo tina mukoma watasangana nawo panapa. Eh vangwariwo mudambudziko rekupwanyirwa shop. Ma muri same kombo. Ah, ndi right.
Ah, semunhu aita dambudziko rakadai munganga muri raitire ndatofunga kuti muchataura kuti makasuwa oro makabatikana zvisingaiti haa zvinhu zvinongoitika ende zvinhu zvinongowanika unoona kungorwadziwa hako panguva iyoyo ka but haa zvinhu zvinongoitika zvinhu zvekuti zvinongosanganikana nazvo saka haa kutirwadza zvinhu itotirwadza but haa zvinhu zvinoda kungotambira zvinhu zvakusasadzoka izvi
Alright. Saka chiitiko chichatika sei? Mama akambopiwa warning here nekanzuru ndichauya tichipwanya kana kuti mama musangana warning yamapiwa? Ah, tandisina warning yatakapiwa. Takasina warning. Takazongodzwo nezuro. Takazongodzwo nezuro kunzi bvisai zvinhu. Ah, takatanga tongobviswa nezuro. Saka pane vamwe vanga vasina kutozviudzwawo kunzi ndomafambira zvichaita. ah, vatone zvinhu zvatopararirawo mukati samutaro kune vanhu vasina kutomboudzwa message kuti zvichapwanyika here eh. zvinhu zvavo zvichapwanya ah, kutone vanhu vasina kutomboudzwa kuti zvinhu zvavo zvichapwanya ende zvatopwanyirwa mukati izi tinototendawo kuti zvedu zvazvaita se zvedu tandakabvisawo neziro manheru tandichingopedzisiwo zvimwewo zvishoma zvazvasara Alright, saka muri kutaura kuti mune magudzi enyu mashoma angasara mushop atopwanyikira mushop. Eh, hamutone zvimwe zvinenge zvazongopwanyikirawo imomo but zvimwe haa tandikabuditsa. Alright, saka ndoda kungobvunza kuti mashoko enyu ekupedzisira or kuti muri kuti chii nechiitiko chaitika nhasi ichi. Chiitiko chakanaka here kana kuti munochiona chiri chiitiko chakaipa kwazvo? Haa pachiitiko. Because pa- patiri kubvunza kuti kunaka tiri kuti muri kuti kanzuru yagona basa rayo here kana kuti pakanganisa? haa pachiitiko chaitika ichi zvinotirwadziwo sevanhu vanga vasina kuudzwa kunzi ndomamiri azvani zvichaita sevanhu vanga vasina kuudzwa ndomamiri azvichaita zvinototirwadzawo isu kukanzura hatingati kukanzura wakanganisa bcause vaitawo zvinhu zviri pachi zvinhu zvebasa ravo vanhu vanoshandawo basa ravo semashandiro avanoita vamwe ti vakuru veduwo wanga wakatoudzwawo but vanga zinosudzwa shoko kwatiri sezvo isu tazongono zvinhu zvaitika saka pane pakatoipa Alright, sezvo mwedzi wanga uchangotanga apa mama akatobhadhara rent here kuvakuru venyu vacho vamuchati vanga vasina kusvitsa shoko kwamuri kuti muchange muchipwanyirwa mashopu haa marendi kune wanga wabhadhara but haini ndandisati ndabhadhara zvangu kune wanga wanga wabhadharawo chimwe chinhu chatotirwadzawo chata ndakabhadhara ndandakabhadhara malicense ndandakabhadhara mashop license Alright, awa tinokutendai mukoma nenguva yatanga tine muchititsanangurira pamusoro pechiitiko chaitika chine kubatikana kwamaita nezvaitika thank you so much for your time mukoma wangu ma mukaseko glaze hatina nezvedu eh ndanzwa uchitiko chaitika panapa makuseni kuti papwanywa and vamwe vari kuchema kuti maproperties avo nezvinhu zvavo zvapwanyirwa mukati saka toda kubvunza kuti mama akapiwa warning here zvinhu zvakadai zvisati zvaitika
ah, i can say kuti it was more of a surprise because kwakatanga kufamba iri ruma